A, shwmae, Sasha dw i. Yym, ma' fy ngŵr Ali, fy merch Zoya a fy mab Max. Yy, dyn ni'n dysgu Cymraeg. Dyn ni'n byw yn Rhosybwlch a dyn ni'n, yy, dyn ni wedi symud i Gymru bron dwy flwyddyn yn ôl. Yym, dyn ni wedi dechrau dysgu Cymraeg bron dwy flwyddyn yn ôl.
Ar i mi, dyn byw yn Rawswlwg. Dwi'n gweithio yn darlithydd hanes y Raseg a bragdy y Seren Dwr yn Cymru.

Dwi'n dod o Llundain yn wreiddiol.
A dwi'n dod o America o Efrog Niwedd yn wreiddiol a yym cwrddais... cwrddon ni yn Russia achos yy ro'n i'n byw yn Russia yym. Wedyn symudais i i Brydain a dyn ni'n yy ro'n i'n byw yn Bryste a ie symudais i ni yy symudon ni i Gymru yy dwy flynedd yn ôl. Yym, pan yy penderfynon ni symud i Gymru, rydyn ni wedi yy penderfynu yym dysgu Cymraeg. Yym, dechreuais i dysgu o lyfrau a wedyn

Yym dwi'n dwi'n yy hoffi dysgu cymraeg yn fawr iawn ond yy does dim llawer o yy cyfle siarad yn y cymuned yy ond yy dwi'n yy ceisio ceisio yym ma' Max yn mynd i ysgol Nant y Cwm. Sut ti eisiau? Yym, mae yy athraw Cymraeg gyda ni yn yr ysgol nawr. Yym yy bob dydd mae yy dosbarth cynradd bob dydd gyda nhw. Yy mae mae nhw'n dysgu yy i ysgrifennu yn Gymra'g i yy darllen hefyd. A mae Zoya yn mynd i Ysgol Feithrin Maenclochog. Yy mae hi ho- mae hi'n hoffi fawr iawn canu

Pa wyntog? Pa wyntog? Mae gen i ebo melyn yn codi pedair oed a phedwr a phedair pedwr arla, arian o dan ei phedair troed, un, dau, tri, pedwar, i'r siop fel caeth garddani i geisio llenwi sach.

Yy mae microbe fragedy gyda ni o'r enw Seren yym dwi 'di meddwl amser hir i ddewis yy enw o fragedy achos ni wedi isie rhywbeth yy sy'n clywed yn dda yn Saesneg a yn Gymrag a 'dyn ni wedi dewis y Seren achos y Seren yw'r yym symbol yym yy Ragdy. Yym, dyn ni wedi gwneud cwrw lleol i bobl lleol a dyn ni wedi yy dyn ni werthu cwrw yn y Tavern Sink, Tufton Arms a sawl tafarnau Sir Benfro. Yym a yy

A dyn ni'n hoffi, dwi dwi'n mynd gyda phlant fel arfer yym i yym auction yng Nghrymych yym mae llawer o bobl yma'n siarad Cymrâg a mae'n diddorol iawn yym clywed achos mae'n yy maen nhw'n siarad naturiol yym gyda'n gilydd a dim gyda

Kevin Davies, Swyddog Addysg Gymunedol, yn gweithio allan o Ganolfan Ddysgu Gymunedol y Preseli a Chanolfan Ddysgu Abergwaun. Dwi'n gyfrifol am Gwasanaeth Cymraeg i Oedolion ar draws Sir Benfro hefyd. Y rheswm dwi wedi enwebu Sasha, Ali, Max a Zoya yw i ymrwybiant nhw tuag at yr iaith Gymraeg. Um, Mae'r teulu yn dod o Frwclyn yn wreiddiol, ac wedyn wnaethon nhw symu mas i Rwsia cyn dychwelyd i Fryste, a chwedyn uh, do lawr i Rhos y Bwlch yma yn Sir Benfro. Um, Mae Sasha wedi wneud ymdrech fowr i ddysgu'r Gymraeg. Mae wedi bod yn mynychu dosbarthiadau gyda ni yn Abergwaun. Fe ddechreuodd i ddysgu nôl ym mis Meni, Medi 2020. A mae wedi hepgor mynediad dau yn y cyfamser ac wedi symud ymlaen i i fynd ar dosbarth sylfaen. Mae hefyd yn gweithio'n galed yn y gymuned. Mae Mae'n gweithio fel tiwtor ioga yn, yn neuadd y pentre. A mae wedi sicrhau bod uh, pryd bynnag mae wedi um, hysbysebu'r yr gweithgaredd bod y gweithgaredd hynny o hyd yn digwydd yn ddwyieithog. Mae'r posteri wedi cael ei wneud yn ddwyieithog. Um, yn ogystal â hynny, um, mae'r, mae'n defnyddio ei Chymraeg yn y siop leol, er bod Yr perchennog yn fy lle yn troi'r Saesneg oedd i mynnu bob amser bod bod i'n yn cyfathrebu gyda hi drwy gyfrwng y Gymraeg ac erbyn hyn mae'r mae'r ddou yn gyfathrebu gyda'i gily yn y Gymraeg trwy'r amser. Uh, maen nhw'n hefyd yn uh, wedi dechrau busnes lleol. Uh, mae yna busnes um, bragdy Micro bag- bragdy dwi'n credu yw'r yw'r yy term yy swyddogol amdano fe, a ma' nhw eisiau sicrhau bod y Gymraeg yn cael blaenoriaeth pan fyddwn nhw'n hysbysebu'r yr yy yr yy yr busnes yn y gymuned. Ers i Sasha ddechrau dysgu Cymraeg oedd hi'n awyddus iawn bod y teulu hefyd yn dysgu'r Gymraeg, a erbyn hyn mae'r gŵr wedi dechrau dosbarthiadau Cymraeg gyda ni yn yma yn Sir Benfro. Ond hefyd, y peth mwyaf pwysig yw, oedden ni'n wyddys bod y plant yn dysgu'r Gymraeg. Ac er bod y plentyn hynna yn mynd i ysgol Nant y Cwm, roedd hi'n wyddys iawn i gyflwyno'r Gymraeg mewn i fywyd yr ysgol. Ac erbyn hyn, trwy ymdrechion hi, mae dosbarthiadau Cymraeg yn digwydd yn yr ysgol. Ac wedyn mae'r plentyn ifanca yn mynd i'r ysgol feithrin yn lleol yn, yn Maenclochog. Yn ystod y misoedd diwethaf fe enwebwyd Sasha ar gyfer gwobr Dysgwr y Flwyddyn Sir Benfro ac yn ystod y y cyfweliad gyda hi fe nath i gryn argraff ar nifer fawr o bobl oedd ar y panel gyda'i ymroddiad di tuag at y Gymraeg Yym, a hefyd, yy, y ffaith bod eisiau byw i bywy bob dydd trwy gyfrwng y Gymraeg, gan feddwl bod wedi symud mewn i cefn gwlad Cymru ac oddi eisiau fod yn rhan, rhan o'r gymuned. Dwi'n credu bod Sasha a'r teulu'n haeddu ennill y wobr oherwydd ei ymdrechion nhw i ddysgu'r Gymraeg, hi, y gŵr a'r plant. Ac yn ail, y defnydd maen nhw'n gwneud o'r Gymraeg yn y gymuned leol, yn y siop, yn yr ysgol a hefyd um, wrth ddysgu a hefyd yn y busnes. A hefyd y trydydd un yw'r Y ffordd mae wedi arwyddo'r iaith a sicrhau bod yr iaith yn cael ei ddefnyddio yn yr ysgol, mae wedi sicrhau bod y plant sydd yn mynd i Ysgol Nant y Cwm yn cael y darpariaeth um, Gymraeg.

Yym a wedyn yym ma' mae llawer o ffrindiau gyda ni a 'dyn ni'n adnabod llawer o bobl yym sy'n yy dim yn yy ddysgu Cymra'g o gwbwl neu yym sy'n meddwl mae e'n yym rhy yy anodd yym os dyn ni yy ennill y gwobr dwi'n gobeithio yy bydd y bydd yn dda i i nhw hefyd.